Hello guys, amamukela ka YouTube channel ya hina khome data n'wani khome nyiko vatenga mbani ma swi tiva siku rin'wana na rin'wana hi tshama hi mi tisela swilo swa proper so namuntlha hi ta va hi tlanga eh, game leya truth or gulp ne Mhm. so ya as mara hina byala hi ta va hi khome five liter ya mati laniwani i lexi so a yo munhu tika munhu loko a nga lavi ku hlamula that question hi ta va hi karhi a phuza mati ta tiphuzela mati ma swi tiva ku a swi lavi u za ma heta khapu leyi tele leyi a yi phuza a yi phuza kumbe u ta za qumba kwala a yi swi tivi ntsena a phuzile so ya before yi dya nkala a ri yi vhela yi nghena timhakeni yes ladies first ladies first baby okay babe mm. u tshama va na crush ka munhu un'wana u ka u rhandzana na mina since mina we data hi va na crush
wena la pfuze mali kambe a wu lava ku hlamula hayi hlamula i ve na yona
wa i nga hlamuli hayi la ku yi hlamula leyi Ah, mata ko san mata na Eh, jam. why make am lie? Ai. Ibe na Ah, yona. be mata be mata wa eh. Ibe na crash baby. Ah. ah.
Pause. Mar o na wanda da dala so. Ana magana son.
Mm. Enda utitwala ntora sham. baby i ve na crush u zo tlumbisiwa hi mati a ndzi zanga ni hlamula nchumu mina magwari ma xin'wana na xin'wana lexi crush hleketaka hi xona hi xona okay baby Mhm. wehe loko u pfuka mundzuku kumbe ya let's say u pfuka mundzuku ne Eh. u ri na chichi u nga u nga u nga endla i xi xi xa ku sungula lexi nga ta xi endla
ni ta byela wena baby ni na chichi eya and then mina wehe kusuka kwala hi ta vona ku yi
u nga n'wi byela straight straight eya baby. na problem lawona futhi ni ku la la yi relax-e kahle laya swi twisisa swilo swa ku baby na problem ya so na change a wu nge se ku baleka nyana Ni ya avoid kwihi?
u ku ya vhaka- vhakela mhani u hleketa kahle hi ni mhaka leyi. hleketa yini ah spenda mali liya le ku spenda mali hi nchumu Hayi, Hi u mhaka- bye straight hi mhaka babe serious yeleyo na change i ri yini i mind okay sweswiwani na suka ni famba ni ya kaya obvious loko ni ku na famba ingaku eh, wa swi tisa nyana nga Hey! kwini Oh, ingaku Ni what vhakela if- what mhani. if i ku one love ayi wona wa mbyani vhakela mhani a ni kazi ni ku na ku lava mi hi nkarhi we ni ku vhuma famba baby wa mbyani swa ku e baby ku na situation ya so so mhani Emergency. eh ekuseni Senda ka- ni famba ya vuya ka- njhani ni ri na yona a ne wa hala ku hleketa swa ku endleka yini se and then mi a Ah, na nkarhi wo Wo- hleketa wo- ni wo byela byela straight. straight eya tlulele rero
ni nge na- nga buki ti-question ta nge mina. buki baby Mm. waye fana ta wena swi nga wu tshembi swa ku mende waye buka ta mente le hayi baby tshemba swa ku a wu nge buki mari wa a ni langutisa buki baby ya ndeka swona okay it's ni nga fine. endla yini Eh? ni nga endla hi mara Ah, ti-question un'wana un'wana u vutisa ti- next question
a wu lavi ni nhlamulo nga endla yini yini loko na Ni kuma ku ni na chichi ngo tsutsuma i ya kwihi ni baleka i boleka yini Ah, ndza ku swi- ndza ku yo mama. wena ni munhu loyi ni lava ku vonisana yena ku ku endla ka yini Ayi. haw babe Eh, ndo tsutsuma mina i yini xilo xikulu lexi u nga tshama u sacrifice ka relationship ya hina ya hina Mm.
hikuva laha no sacrifice la relationship la i mali u zisa ku na swin'wana Eh, tshama ni tirhise timali ngo swa ku ya sesa la se ku tight mara ni ta khipha mali Eh, ku na swin'wana a fana un'wana na un'wana sacrifice hi mali hayi ku na swin'wana handleni ka mali okay eh U tshama u tsakamisa e e swimming pool la u ri hlambeleni ku nga tale vanhu na eya eya tshama ndzi eya ni tshama ni tsakamisela swimming pool ya ene level no yi tsala ku na swi tiva u tshama u tsakamisela Eya, le. Eh. Hlamula na. eya ni hlamulini tshama Okay. ni tsakamisela baby La- last last year last of last year twenty twenty Swa ku three rini kumbe njhani as a ku long ri u ti twenty tsakamisile.
seven futhi siku ra a swo yi matlawa hi tlhe va nwela wo vanhu laya a fone no mi ni ya ku tsakamisa ni ri teka mati ni ri busy ni ni kha ni khida na van'wana vanhu next question
okay babe
mhm hi ku hi la u nga hi ku hi la mina we nga tshama hi ya like i enjoya like ya namuntlha hi tiphinile
hi kwihi laha hi nga ya mina ndhawu leyi mina ni nga tshama ni ya ya Um,
le le kwini le kwini le kwini eish a ku tindhawu leti hinkwato ti nga famba tona ti feel straight man
xota tin'wani a ti feel straight a ti feel straight lero ku xota tin'wani leti wa ha ti pulanaka
no ha swi nga endla no u pulana ke ya ya nga ku let's khukhuza i'm not sure let's mm. khukhuza ya ya let's khukhuza okay okay loko vutisa ya mina i yini swilo i yini swilo leswi u swi hleketaka loko u tshame u ri toilet
ni ri toilet ya u toilet ku ba benji some of the things leswi taka la miehleketweni swa ku se ku na one two three i yini i yini leswi u swi hleketaka loko u ri toilet no chava.
wo chava inyoka inyoka Mm. Ah, no jumbeliwa lawa ma hleketa nyoka u ri siku tholele na siku na chava wa ta ku wa ku ve na xitori xin'wana ni nga tshama ni hlamusela leswi swi ndlaku ni chava u ku hlamusela eya Ah, babe rhandza ina. ra timovha se leri.
swi swi swi swi ni damage mihleketo swilo leswiyana swi vona siku na siku phela loko i toilet u ri na nhlikani kumbe nampundzu nkarhi wun'wana na wun'wana ni hleketa swona leswaku nyoka liya yi le ndzeni okay i xitori xin'wana va nga tshama va ni hlamuseta hi xo xi nga ni onha miehleketo
it make sense it make sense na kota
i xinxi lexi u navelaku ku ni nga xi cinca vuton'wini bya mina wena ya
u nga xi cinca evuton'wini bya wena. I yini lexi navelaka ku nga xi cinca evuton'wini bya wena? A ni tivi ni vutisa wena. U hlaya yini hi mahanyelo kumbe swin'wana na swin'wana leswi wehe swi twisisaka xiswona
a xi kona kwala meaning ni a xi kona okay. Okay u se tshama u u u humesa moya entalwini wa vanhu u u ba u u chunya u u chunyela ehenhla hi loko u vona loko kumbe u ri tlilasini kumbe u ri le ntalwini wa vanhu kun'wana na kun'wana as long mi va mi telenyana egirawundini a ni ba loko ku chuha loko. Bolo ni ba kuwo va n'wi. Lwa ku la ku brr ke. A ndzi tshama. A
ndzi tshama. U vula vanhu yini va ku tala ni? Eh. A ndzi tshama. Ni nga hlayi ku maybe kaya wa vo. Mm. A ni hlayi swona. A ni hlayi handle. A ndzi tshama. Ba lwa wo pff, hi langutana hinkwenu and then eh, wa swi tisanyana. Okay.
I xilo lexi xi rhandzaka hi mina. hinkwaswo wena swilo hinkwaswo swi Hmm?
swilo swa kona hi swihi swa ku leswi u hlaka swona babe i yini lexi u rhandzaka hi mina hinkwaswo Specify, hinkwaswo yini Ni specify Oh, yini Eh? i ri yini babe hlamula question ni rhandza wehe hinkwaswo xin'wana na xin'wana xa wehe se ni fanele ni kheta kheta swin'wana swin'wana ni nga kheti rhandza hinkwaswo e ni rhandza hinkwaswo
ya rhandza hinkwaswo leswi nga leswi nga ku munhu wo a nga sure kahle ke loko wena Mm. u u tikuma u ri toilet ne Toilet wa yi rhandza u yi rhandza yi toilet ni zonda Okay, njhani loko u tikuma u ri u tikuma u ri xiyindlwanini maybe e e e edorobeni or Mm. u tikuma u ri xiyindlwanini and then i fika i nghena xiyindlwanini i fika i baba loko heta ku baba loko kuma swa ku a ku na toilet paper i endla yini
Bẹ́ẹ̀ ni. Yóò sì tẹ̀mọ hlangana swo. A ni ri ya hlangana na swo me. A futhi swi nga endla futhi swi hlangana na swo swi ko kwalana ni swi Ndza torha. phuza mati. Phuza mati.
Wa Wala ku hlamula nyenyeta. leswaku u nga endla yini? Na nyenyeta no nyenyeta.
Wala wala ku hlamula leswaku u nga endla yini? Okay. Oh.

Hala kuhle kasi va nga va hlamula swa swona ni tlhela na ya kumbe kumbe ni tlanga na yona kasi ku nga na hlamula tibaza ni tlhela na ya kumbe ni tlanga na yona
I wonder hi mani
mara yo Damn.

hi wini wa green lowu ngo a wu ta gcina hi yena luyani ku ta rhanga loko rhanga lweyi rhanga lweyi mara a lweyi ni lava loyi a gcina hi yena hi wini lowu nga hayi loyi a ni nge mi hlayi loko loko vo ni siya wun'we loyi ni ka ni nga mi hlayeki hi lweyi

wun'we ni wun'we
va languta tani va languta tani a ku le ku tikeni ka tika ka tika wun'we one
kuma ku larasieswani leti ni ta disiye letwani

U se tshama u teka e e sexy picture kumbe e picture leyi u kalaka u nga mbalanga vhele
yini ku xe eyi ni tshama ni teka teka u nga mbalanga u swi.
a ni wona ni ku sendela
Eh, Eh, a ri fana leo eh. a wu sendela me Hayi, ni sendela wena before me ke a ndzi tshama
Hala, True. hala. True. Ai, a ni hembi ai. va ta ku why a ni la ku swi tiva okay ta ku byeri vutse question ke wena hayi kona
u u tshama u va na ti-doubt ka relationship ya hina
ku va phuza mati no mini a ni la ku yi hlamula leyiwani i nga vi na tona.

na tona kumbe njhani another question Mhm. i ni swilo leswi u swi rhandzaka hi mina Yo, hinkwaswo.
e-e swilo leswi ka ni nga swi rhandzeki hi mina Dietinje, why Eh, again? eh, Okay. swilo leswi ka ni nga swi rhandzeki mina
Leswi ni nga swi rhandzeki hi wena. ye boy yes Kasi ni nga swi rhandziki hi wena baby.
Ni ri tano.
Kumbe ku khiza mati.
Oh, wa nga vula. Na mina ku swi ta bela. Vula kwalani. Mati ku ku tlela mati ku ku tlela mati. Babe.
Ah ah.
Etela ku phuza mati give up. Ai.

I yini xilo xa bad i nga tshama i xi endla i nga n'wi byeli a ti question ta kona ku ti lava matric a xi kona a ni n'wi byele hinkwaswo

loko va ku ni vutisa ti-question u ta ni vutisa after life a wu to ti ni vutisa u to awu after life njhani ti lava ah babe ah tambini babe yi tlhe yi yi ku ini hey guys vo tlamelana ni munhu wan'wini hayi okay ri ka endla video Ngicumbi yona. Ehm, Ya kwete le le le. ah, ti- Tele ta wena. Ni ta mi tele. Se a ni vutisa hi nhloko. na swi ti-
Ngezi.

a nga Okay. ololovi na swa kusuka na hi le ku sunguleni u fike na hi la makumu Ah, ha khensa ma khensa hi tlhe vuyelela saluta saluta Mhm, hey, five lita helini ma yi vona eh.
hi le ku phuzewe ngopfu ni xurhe no xurha a ni twa ndlala before game leyiwani mara sweswi yo